Darba waħda, meta kienet ix-xita u ma stajtx noħroġ nilgħab fil-bġnien, ma kontx naf kif se naqbad ngħaddi l-ħin. Għalhekk, qabad biċċa karta bajda u ftit lapsijiet tal-kulur. Pinġejt erba' naħliet fi ġnien sabiħ li għandna wara d-dar. Bil-ħajt tas-sejjieħ, is-seġar kbar u folti mimli fjuri kuluriti u dawn il-ħbib ġodda. Erika, Iris, Martina u Emma Long taru l fuq mill-karta u sibtni mdawra bil-fjuri u s-siġar li pinġejt fi ġnien in-naħliet. sebaħ jum ieħor u x-xemx telgħat tiddi fis-sema. Il-fjuri fil-ġnien naħliet kollha kuluriti. L-erba' naħliet beżlin, Erika, Iris, Martina u Emma, lesti biex jibdew il-ħidma tagħhom.
Ġurnata sabiħa ħarġet?
Din hija Erika. Naħla bil-għaqal. Erika tħobb tpinġi u toħloq l-affarijiet. Meta jkun hemm problema, araħat intefa taħseb kif se solvija.
Aħjar minflok naħdmu noqogħdu nilagħbu. Ara l-fjuri x'inhuma sbieħ, kollha kuluri. U din hija iris. Ma' kakka u moħħha jilħqilha. Kulħadd jiggustha, anke jekk daqsxejn fuq tagħha. U naqra ta' praspura tara kif tidħlilha. U x-xriħat fuħet iħallu. Kemm hi ħelwa imma dejjem tieħu ħsieb il-kulħadd. U għasfin ma jirbħilha ħadd. Tassew, dan ġnien in-naħliet sabiħ wisq u l-aktar li jogħġobni huwa fir-rebbiegħa meta jkun mimli fjuri kkuluriti. Din il-beritta lil Martina tiġiha kbira wisq. Imma Martina tgħidx kemm tħobbha. Għax il-ħolma ta' Martina hi li għad tikber tkun kantanta tal-hip hop. U kif jgħidulek in-naħliet l-oħrajn, Diġà bdiet tipprattika u teħdilhom rashom. Mhux aħjar minflok noqogħdu nparlaw nibdew naħdmu? Dawn il-fjuri kollha min jaf kemm fihom pollen biex nagħmlu l-għasel. Kemm inħobbu l-għasel jien, għandu l-ħlewwa tal-ħelu, imma aktar bnin. Intom tafu li l-pollen bil-Malti nsejħulu labra tad-dakra? Labra tad-dakra.
U għaliex insejħulu hekk? Labra għax bħal donnu trab fin. U d-dakra, għax meta dik l-għabra niġbruha minn fuq il-fjuri biex neħduha fix-xhieda u minnha nagħmlu l-għasel, inwaqqgħu minnha fuq fjuri oħrajn u ndakruhom. U bid-dakra jkollna fjuri ġodda. U aktar għabra x'niġbru. U la qed insemmu l-għabra tad-dakra. Mhux aħjar naħsbu ftit dwar kif se nagħmlu biex niġbru dan kollu? Mhux niġbruh bil-mod il-mod? Xi trid tagħmel aktar? Jien nippreferi noqgħod intir minn fjur għall-oħra Inxomm dil-fwieħa kollha? Dawn il-kuluri jpaxxu l-għajnejn. Fjuri ħomor, sofor, bojod, roża, blu. L-ewwel nlestu li għandna nlestu. U mbagħad ikollna l-ħin noqogħdu ngawdu l-ġnien. Sew qiegħda tgħid Emma, u aktar ma ndumu biex nibdew, aktar indumu biex inlestu. U anqas ikollna ħin biex nilagħbu u nirrilassaw. Mela ejja nibdew, ħalli ma ndumux ma nlessu. Nibdew, imma x-xogħol irid isir sew. Ejja nmorru nġibu l-bramel.

Iris, m'intix tinduna li qiegħda twaqqa' ħafna abra biex tħaffef? Jekk naħlu, ma nkunux qegħdin nagħmlu xogħolna tajjeb. U int, Martina, hemm x'inti tagħmel? Qed tinġorr kemm niflaħ bramel ħalli nlestu qabel. Hekk aktar se tgħajja malajr u tista' wkoll tweġġa'. Ejja nipprovaw nagħmlu xogħolna sew. Martina, Martina, kif inti? Weġġajt? Ajma, ajma tuġani rasi bid-daqqa li qlajt. U l-ġwienaħ Min jaf kif affiċtom? Ma jidhirx li għamilt ħsara, imma darb'oħra oqgħod attenta. Qegħdinilek aħna biex ma terfax aktar milli tiflaħ. Għax tweġġint, u ara!
Anke l-għabra tad-dakra kollha li kont qiegħda ġġorr issa ntilfet, imxerrda ma' kullimkien. Għandkom raġun. Skużawni. Għamiltha rasi, u għal daqsxejn ma weġġajtx sew. Skużawni, ħbieb. Tinkwita xejn, l-importanti li ma weġġajtx. U l-ġwienaħ għadhom sħaħ. Ejjew inkomplu għax qed jibda jsir il-ħin. Inkomplu! naqbra tad-dakra xinġorru. Verament il-ġnien sabiħ kollu fjuri. Imma aktar ma' fjuri, aktar hawn xinġorru. So kemm il-lestu niġbru din l-abra tad-dakra kollha Se nispiċċaw bla nifs! Lanqas se jibqa' għandna saħħa biex nilagħbu. Irridu nsibu mod kif inbatu anqas. Il-mod li bih qed niġbru l-għabra tad-dakra mhuwiex tajjeb. Kull wieħed u waħda minna, kull darba, qed ikollu jmur sax-xhieda bil-barmil mimli u jerġa' lura biex jiġbor. Hekk mhux biss qed ngħejjew niġbru, imma qed inkomplu nżidu l-għeja ġejjin u sejrin mix-xhieda. Għandek raġun, Emma. Irridu nsibu mod kif niġru anqas biex bekk ikollna aktar saħħa. Naf x'għandna nagħmlu.
Ejdilna!
Ejdilna! Iva ejdilna! Għax jien qed juġani dari. Ara, ħa ngħidilkom. L-aħjar mod huwa li xi ħadd minna jiġbor labra tad-dakra minn fuq fjura. U l-barmil mimli jgħaddih lil xi ħadd ieħor, li jgħaddih lil xi ħadd ieħor, li jgħaddih lil ieħor biex iwasslu sax-xhieda. Qiegħda tgħid li noħolqu katina? Ekku!
Imbagħad wara ftit inbidlu. Xi ħaddieħor jieħu postu jiġbor u l-oħrajn jgħaddu l-barmin mimli lil xulxin sakemm nassu sax-xhieda. U hekk kulħadd ikun ġabar ftit u kulħadd jgħin inwasslu labra tad-dakra sax-xhieda tagħna mingħajr ma nkunu batejna żżejjed. Ii, kemm hi idea tajba din! Din idea tajba ħafna. U hekk ma noqogħdux intiru ġejjin u sejrin. u kulħadd ikun ġabar ftit għabra tad-dakra u kulħadd ikun ġar. Inbatu anqas u nlestu aktar malajr. U hekk, minflok kulħadd jaħdem għal rasu, naħdmu bħala tim wieħed. U meta naħdmu flimkien, ix-xogħol isir aktar malajr, aħjar u nbatu anqas. Mela ejja nibdew. Fl-aħħar lesti. U baqanna l-ħin biex intiru mal-ġnien u nilabu. U ma batejniex wisq. Żgur li ma batejniex ta' skem konna mbatu li kieku kulħadd ħadem għal rasu. Tajjeb ukoll mela, għax tallimna xi ħaġa ġdida llum. Hekk hu.
Meta naħdmu flimkien, aħjar milli kulħadd jaħdem għal rasu. U hekk igawdi kulħadd. Issa ejja mmorru nilagħbu! Jien se nsib fjura sabiħa sabiħa u nintafa' nixxemmex fuq il-petali tagħha. U jien se naqbad ktieb u noqgħod naqra. Bħalissa qed naqra ktieb tgħidx kemm hu sabiħ. Isma' Martina, int se tagħmel? Mhux nilgħab jew? U int? Jien ukoll.

Ta' x'għandna hawn! Tan-naħliet ċkejknin medin jagħmlu l-kutrumbajsi! Qed jieħdu gost jilagħbu? Mela ejjew nilagħbu!

X'inqala'? Xi ġralek?
Kif sirt ħamra? Il-bagħal! Il-bagħal taż-żunżal qed jattakkana! Iris! Iris! Xi ġra l-Iris? Xi ġralha? Il-bagħal taż-żunżan qed itir warajha! Ma jridx iħalliha bi kwieta!
Ħaffef Martina, ħaffef! Ejja, saħba hawnhekk magħna!
Hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa biex inkeċċu ħlem.
Nibqgħu nistennew l-aħjar. Fl-aħħar jiddejja, jitlaq lem. Martina, hu nifs, nistgħu nagħmlu kif qed tajt Iris. Mhux se jqpen barra jistenna sa ma jidra? Ejjew!
Qed nistennikom jiena barra. Mhux ħa nweġġagħkom ta! U jekk jirnexxilu jsibna? Wara kollox aħna moħbijin wara werqa. Bħalma dħalna aħna hawn, jista' jidħol hu. Ma! Taħseb li jsibna hawnhekk? Ejjew!
Ejjew!
Għandna bżonn pjan. Irridu nagħtuh lezzjoni li ma jinsihiex. Għandkom raġun.
Jekk m'aħniex se nagħtuh lezzjoni, mhux se jħallina bi kwietna. Jekk ma jsibniex illum, jerġa' jiġi għada. Sew qegħdin tgħidu, imma x'nagħmlu? Ġieni ħsieb tajjeb. Imma biex tirnexxielna din il-biċċa, irridu noqogħdu attenti. U kulħadd jagħmel eżatt kif se ngħidilkom jien. Martina,
Nispera li jħierġa b'xi ħaġa li mhijiex avventuruża wis. U avventuruża? Xi ftit hi hux, imma mhux nara mod ieħor. Għidilna x'għandek f'moħħok, Martina. Ara Iris, tinkwetax. Inti se jkollok lanqas parti avventuruża f'din il-biċċa. Mela, isimgħu ftit. Mela jien se noħroġ l-ewwel waħda. Se noħroġ u niġbed l-attenzjoni tal-bal ta' Zunzan. Il-bal se jiġi warajja. Imma Erika se toħroġ mill-moħba u tiġbed lil Bagħal lejha. Kif il-Bagħal imur għal Erika, se toħroġ Emma u ddawru lejha. Satanetta Antiris, inti se ttir sax-xehda u ġġib barmil għasel. Kemm ittir sax-xehda. Kif il-Bagħal ikun aljenat itir wanajna, timla barmil għasel. u terġa' ttir lura u hekk. Sadanittant, aħna t-tlieta se nkomplu naljenaw lil Bagħal. Imbagħad, x'se nagħmlu mbagħad? Kif Iris iġġib l-għasel, inti u Emma ibqgħu duru madwar il-Bagħal. Jien intir 'il fuq sakemm niġi eżatt fuqu, u mbagħad naħslu bl-għasel! Brava Martina! L-għasel iwaħħal il-ġwienaħ tal-Bagħal taż-Żunżann u jaqa'. Ma jkunx jista' jtir. X'taħsbu?
Jogħġobkom il-pjan? Brava tassew!
U int Iris?
Nistgħu nserħu fuqek? Iva, ħallu fidi. Mela tlaqna!

X'għamiltuli? X'għamiltuli? Ejjew neħħuli dan l-għasel minn fuqi! Ma nneħħulek xejn, issa neħħih int, jekk taf kif! Missek ħallejtna bi kwietna! Aħna lilek m'għamilnilek xejn! Hekk, forsi fl-aħħar titgħallem u tħallina fil-kwiet! Ma nerġax, inwegħedkom! Ma nerġax niġi 'l hawn! Neħħuli dan l-għasel minn fuqi! In-naħli tbib tagħna kienu jafu li kif jidħol il-lejl u taqa' n-nida, L-għasel jixxarab u jinħall. Għalhekk, taru l fuq u lil Baltan Zunzan ħallew hemm ħallieħu lezzjoni li kien ħaqqu. Taqaru lura lejn darhom fix-xeda għax kien sar ħin l-ikel u l-ġuħ qabadhom sew. U hekk għaddi ġurnat oħra fi ġnien in-naħliet.